Yym, ni wedi dechrau trefnu ambell i beth tu allan, oherwydd mae lot o bobl yn ein cymuned wedi um, bod yn gofyn, a fe dal bach yn lletwith, cos mae yna llwyth o reolau, um, a ni dal yn annog i pobl i cwrdd tu allan wrth gwisgo mwyrai um, a cadw bach o pethau hefyd. Ond So ni jyst yn neud clwb cerdded ar hyn o bryd, um, cwrdd am coffi, ond wrth gwrs tu allan, a wedyn mae yna gynddyn ni So, obviously, dal yn gwneud pethau ar-lein ac yn y blaen. Yn Torfaen, um, ni wedi trefnu a Blan y Gwent hefyd, ni wedi trefnu clybau cerdded. Um, a wedyn ni'n mynd i'r caffi, um, ond eistedd tu allan, yn amlwg ar ôl wedyn cael paned a sgwrsio Cymraeg. A fe wedi bod yn neis i ti gweld pawb eto a cael cyfle i sgwrsio yn bywyd go iawn, a hefyd i cwrdd â pobl sydd efallai ddim wedi wneud stwff ar-lein um, gallu cydweithio gyda nhw eto. So ie, yeah, mae hwnna wedi bod yn neis. Twen yn Sir Fynwy, yn amlwg BGTM, ond fi'n gwybod o Sir Fynwy. Um, fel yr un peth, dwi, dwi wedi dechrau trefnu cwpl o teithiau gerdded eto gwmpas y sir. Uh, clybiau cinio hefyd, so dwi'n bwco jyst llefydd mewn tafarnau neu caffis a cael bwyd y sgwrs yn y Gymraeg. A obeithiol nawr, dechrau wneud stuff i blant yn y gymuned eto, neu i teuluoedd, dylai ddweud, a edrych i addechrau cwpl o sgyrsiau cloncs a clybiau brecwas wedyn, ond yn amlwg jyst wneud e'n araf bach, dim wneud e gyd ar unwaith. Ond ie, yeah, jyst torri pwynt ar ein gret gweld pobl eto a jyst neis gallu gweld pobl wyneb yn wyneb o dau fedr yn lle sgrin. Mae hwn hyfryd.
Ydy. Oedden ni'n ei peth i really. Um, trio camu nôl mewn i wneud fwy yn y gymuned, ond mae ardal ni wedi cael ei roi nôl mewn o dan glo, so mae'n mynd i bod yn anoddach rili ar hyn o bryd. Um, just parhau fy pethau dros Zoom, dwi'n meddwl fy ni'n neud. Um, parhau mynd yn ôl efallai edrych ar beth ni'n neud cyn, ar ddechrau cyflog clo, a wedyn um, cael syniad yn ôl eto. Mae wedi bod yn cyfnod eitha hir. Dwi'n meddwl pobl yn dechrau mynd yn cael llan bol a pe wneud pethau ar cyfriadur. Mae wedi bod yn rili really neis um, mis awst i ddechrau gweld pobl eto yn yr um, teithio cerdded, a dyn ni wedi gwneud cwpl o byreu coffi tu allan hefyd. Mae jyst wedi bod yn hyfryd, really, jyst i weld pobl. A dyn ni'n gwneud rhywbeth o'r enw mentro, sef o'n i jyst yn mynd draw a wneud um, cwrdd un wrth un efo pobl, jyst i gael sgwrs a paned. A mae, o, mae bron fel bod y menydd fi ddim cweit wedi um, sylweddoli bod fi actually'n gweld nhw yn mewn pobl go iawn. Nes i weld cydweithwyr fi am y tro cyntaf wythnos dwytha ers mis Mawrth. A nes i just cael moment o cofio, dwi'n wedi gweld ti ers mis Mawrth, ond chos bod fi wedi bod yn gweld nhw ar cyfrifiadur, yn amlwg dwi dal wedi gweld nhw, ond dio ddim yr un peth, cos ti ddim yn gallu cofleidio, ti ddim yn gallu hyd yn oed mynd yn agos. Mae o Mae e kind of bron fel bod ti dal yn just gweld nhw ar sgrin, ond just bod ti'n gweld y corff cyfa. Ydy, mae fe'n anodd. A dwi'n anghofio weithiau, dwi'n mynd i fel rhoi cut ti'n mynd yma, dwi'n meddwl, gosh na, dwi'n methu, ia. Ie, mae'n anodd. Mm.
Nethon ni cael um, gwent ifanc, dyna unig gweithgaredd ni wedi trefnu ar hyn o bryd sydd wedi cymryd lled mewn uh, oherwydd oedran y pobl. A oedd e'n eitha rhyfedd gallu sefyll o gwmpas bwrdd tu mewn. Oedd e'n tro gyntaf fi mewn tafarn neu bwyd ti am e, fel dros 5 mis neu 4 a hanner mis neu beth fel yna. So oedd e'n just yn rhyfedd a bod pethau wedi newid hefyd yn archebu trwy'r app a pethau fel yna.
Fe ddaw eto, I love it.